Nĩ ngatho mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩtwacokereria ikereka-inĩ rĩrĩ rĩngĩ rĩa kerĩ. Nĩ harĩ kĩũria gĩkũrĩtio nĩ baba, na akoria wega mũno, akiumĩte kũrĩa Metumi ndigi magũrũ, agoka mwena ũyũ wa Nyandarũa, akĩona nĩ wega anjerere. Nĩ ngatho, nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria, Kĩũria kĩrĩa baba ekũrĩtie nĩ aracaya mũno nĩ rũrĩrĩ kuona ũrĩa rũgĩte na njatũkano nene na rũrĩrĩ kwaga kũiguana. No nĩ nyendaga kuga ũndũ ũmwe, ũngĩkona ũndũ nĩ wahanĩka ũngĩkona ũndũ nĩ wahanĩka, ona mũtino nĩ wekĩka, na hau mbere ya mũtino ũcio kwamba gwĩkĩka rĩ, nĩ hauma na ũndũ uma mwĩke mũru. Tondũ mũndũ na niĩ njaragia ũguo ngĩaragia ma biũ atĩ, nĩgetha ũcemanie na kĩũndũ kĩũru, angĩkorwo we umire mũciĩ wĩna kĩrumi kĩa mũciari, mũciari nĩ ũmwĩrire ona wakĩnjiara karĩ ũritũ ũrĩkũ? Mũciari nĩ ũmwĩrire Ona kaĩ iria rĩrĩa wanyongithirie kaĩ rĩrĩ rĩa mbeca cigana? Nĩ kũrĩ ndũrĩka ciaragia mĩario ta ĩyo mũthuri. Ĩĩ mekuo. Mũndũ ũcio kũrĩkia kuuga ũguo, mũciari ũcio okorwo nĩ mũtumia, anyite nyondo ciake nĩ ũrĩa ciararaka nĩ ciugo icio erwo nĩ mwarĩ kana mũriũ, nĩ ũndũ wa mbeca iria enacio. anyita nyondo cia kĩũgĩ na arĩ korwo nĩ ndoĩ gatingĩongire ici ciakwa na arĩ korwo nĩ ndoĩ nĩ gakanjĩra ciugo ta icio gatingĩongire arerira na kĩu nĩkĩo gĩa kũrerire na kĩu nĩkĩo gĩa gũteithirie hĩndĩ ĩyo we ũtangĩahotire rĩu mũciari rĩ we nĩ ũndũ wa rũno na ũreko rwaku rĩ wauga nginya no ũrehe ũreri ũcio ũcoke ngari ĩyo yaku ũthiĩ ũharagane nayo tũkuga nĩ mũtino wekĩka hau githĩ we githĩ ndũrĩ ndũrĩka ĩrĩa yumire kũũrĩa na kĩrumi kĩa mũciari koguo maciaro ma ũndũ mũũru no nginya moneke maciaro ma ũndũ mwega no mũhaka makone makoneka njugaga kaingĩ na kaingĩ atĩ ũndũ guo mwene ndũrĩ bata ũgĩkwo ta gĩtũmi kĩa ũndũ ũcio Ũndũ ũcio mũrenda gwĩka-rĩ, ndũrĩ na bata o na hanini. Ũndũ ũrĩa wĩ na bata nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, gĩtũmi gĩa twĩke ũndũ ũyũ-rĩ, tũgũteithĩka nakĩ? Na nĩguo. Kwoguo o na magongona mũthuri nĩkĩo ũrakora nĩ tũrera mũndũ, igongona rĩrĩ tũtikũruta. Akarigwo ũrauga atĩa, tondũ nĩ ũrarora gĩtũmi kĩa igongona rĩrĩ ũkaga.

kĩama kĩa ma, no nĩ gwatũire kĩama, na nĩ ngũtaarĩria na nĩ ngũtaarĩria mũno tũkĩrĩkĩrĩria kĩhumo gĩa kĩama harĩa kĩaumi kĩoimire kĩoimire. He kĩũria kĩngĩ uma nakĩo? ndĩ na kĩũria kĩngĩ Mhm. ngoria athuri a kĩama kwaga kũiguana makonania nginya ing'ang'a-inĩ na marendio-inĩ na mativi-inĩ nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ Hmm. Nĩ weka wega mũno. Nĩ ndĩronire athuri amwe makiuga atĩ nĩ megũthiĩ igoti-inĩ mathiĩ igoti-inĩ na marekĩra nguo ta ici mathiĩ makananie ndũkanekĩre nguo ta ĩno ũtarĩ na mbanji niĩ naniĩ na ndĩ mũthuri wa kĩama ndigathiĩ ndikanekĩre nguo ĩno itarĩ na mbanji acio marabatara mathiĩ macũnge makome macoke mokĩre nginya ihĩĩ cia ũgĩkũyũ cirekĩra nguo o ici na tũgaciona cigĩ- cigĩ- cigĩka acrobatic kũrĩa kanitha-inĩ Yeah. kana makĩina nyĩmbo cia ũndũire na nguo o ici na makagema mũno ĩno nguo ti ya athuri a kĩama ĩno nguo Aca. nĩ ya mũgĩkũyũ no Mathaga. harĩa ũkĩheo na kĩrĩra ũmĩkĩrĩte ũraindikĩti tha ici atĩ ũcio nĩ mũthuri mũgĩkũ. Mũgĩkũyũ. Ĩno niĩ ndĩ mũthuri wa kĩama ũrũngo-inĩ ũrĩa naniĩ ndĩ. Koguo ndirauga atĩ na athuri a kĩama rĩrĩa mambĩrĩirie gwĩkĩra nguo ici tene kaĩ gũtarĩ. Ningĩ nĩ ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ hĩndĩ ya moi rĩ, tondũ mũthuri ũrĩa ũrarĩ oho rĩ, Ĩĩ. na we nĩwe mũrakĩrĩ harĩa igũrũ mũno rĩ, Ĩĩ. na ndũkĩrĩ mũgĩ- mũ- mũgĩthii kana mũnjaruo rĩ, Ĩĩ. ũrĩa mũgĩkũyũ rĩ, Ĩĩ. ici nĩ ũracionaga nguo? Ndĩracionaga ngoria atĩrĩrĩ. Ĩĩ. Maraugire nĩ ciao. Maraugire nĩ ciao. Mhm. Nĩ ndakora guka mhm. ena kamunyeni gĩtukũ kĩa ng'ondu mhm. na nguo cia ũgĩkũyũ cuka ekuoha kĩande. Ndakora cũcũ na mũthuru na nguo ya ngoro Mhm, na nguo iria ciĩhumbagwo nĩ atumia acio a Agĩkũyũ mhm. ciatuĩka ciao atĩa? ciatuĩka ciao tondũ o ene rĩ metĩkĩtie atĩ wega biũ atĩ nguo ĩno no ĩkĩrirwo nĩyo kana nĩ mũthuri wa kĩama Na ithuĩ tũikare njaga na mbanji rĩ cikorwo ciĩ na namba nĩgetha atĩ mũthuri mũna amenyekanage na mbanji. Ngwenda kuga atĩa? Rũrĩrĩ nĩ rũhĩtanu na nĩ rũhĩngĩcanu. Athuri o acio ũkamuona ũyũ nĩwe ũragũaga mwena mũna hĩndĩ ya siasa. Nĩguo. Ng'ania arũndwo ũkamuona nĩ acomoka oka mwena ũyũ ũngĩ. tondũ we mwene ngoro-inĩ yake na meciria-inĩ make meciria matirĩ mauma kũrĩ ithe kana gukawe ũrĩa uma ngati Aha. atĩ we arathiĩ na thirikari ũrĩa ĩha Ehana. ĩhana na ĩtariĩ Political opportunist. koguo mũndũ ũcio rĩ meciria make rĩ angĩkorwo nĩwe ũroretwo harĩa nĩ rũrĩrĩ rĩ ekũhĩngĩca rũrĩrĩ mũno nĩo marathi makauga ona ikamba nĩ rĩũke haha Nĩguo. Mũthuri ũcio acoka onwo nenda-inĩ na mũthuri tawe rĩ ũtĩĩkĩte rĩ, agakorwo we nĩ akũhaka macũrũ yarĩ athuri arĩa One. yarĩ athuri arĩa makoragwo mehakĩte yarĩ athuri arĩa a siasa Eh, ũcokage wĩiguage atĩrĩrĩ ĩĩ hĩndĩ ya siasa nĩ tũrarumanire mũno nĩ tũreranire ciugo njũru mũno nĩ tũrekanire mũno nĩ tũreranire rĩu rĩ nĩtũgũthiĩ tũcũnge mwe we ũgethwo o mũtugo o ũrĩa we ũgethwo Ĩĩ. ndũrĩ handũ wonirwo Yeah. ũgethwo ũthi harĩa nĩgetha mete ningĩ andũ a media Yeah. andũ a media moke hau Yeah. mauge ĩhĩ nĩtwaheranĩra mũndũ ũrarire ciugo njũru no ndũrĩka ĩrĩa yaririe ndĩrĩ ha Ndĩrĩ ho hena andũ metagwo kunda ngwĩ ngũtũme. kunda ngũtũme Kunda ngũtũme ĩyo nĩyo ĩ hau nĩgetha yuge nĩ tũraheranĩire yoyonwo hau no gũkĩrumanwo rĩ gũgĩkwo siasa rĩ magĩthi kũneo indo iria maneagwo nĩgetha ma- mamenererie aya rĩ we ndwarĩ ho ona ndiamenyire kĩama nĩ kĩrĩagĩra kwa hinya wa ngai kĩama nĩ gĩkwagĩra kwa hinya wa ngai na niĩ ndiraria ũhoro wa kĩama kĩama aa njũĩ kĩama na nĩho ngũkaga tũgĩtigana Eh, kĩama kĩaumanire na rĩtwa atĩ ithe witũ gĩkũyũ nĩ aringĩirwo kĩama gĩtarĩ ho gĩa gũikũrũkĩrio anake aru kĩama gĩkĩringwo nĩ ũndũ wa ndũrũme ĩrĩa ũmũthĩ ũyũ ĩringithanagio ona ũmũthĩ ũyũ na kahĩĩ Aha. gagĩkuhĩrĩria harĩa athuri marĩ Ĩĩ. ndũrũme ndinauga ngoima na Oga nĩ kũrĩ nginya ndũrũme. mũthuri ũngĩ nake mũtukanĩre na nĩ ekũhĩngĩca aingĩ mũno atĩ kahĩĩ-rĩ gatwaragwo kũrĩ athuri-ĩ kena thikũ inyanya Ke nyondo-inĩ. Ke na thikũ inyanya-rĩ, nĩrĩo karerwo atĩrĩrĩ, Ũkai-ĩ, nĩ ũndũ wa kahĩĩ gaka. Ũcio nĩ mũndũ ũthomete ibuku rĩrĩ rĩa kĩrĩkanĩro rĩkamũhĩngĩcithania, akoya kaũndũ hau akaringithania na Ũgĩkũyũ. Ũcio mũthuri nĩatete arĩa angĩ. Hoya kĩrĩra, mũthuri. Nĩguo. Ũgĩũka gũkũ wakora mũthuri ũkũthiaga anyitĩrĩirwo? Aca. Aca. Rĩu nĩ niĩ ingĩũkire gwaku kũhoya kĩrĩ? Kĩrĩra. We ũreyona wĩ mũkũrũ mũno rĩ na ndũrĩ na kĩrĩra rĩ, tetĩkĩra ũheo kĩrĩra? Ndũkae kũhĩngĩca andũ. Ndenda kuga ndorete mang'ũriũ maya. Mũthikĩrĩrie haha wega mũno makĩria. Mwana anina matukũ anana, hĩndĩ ĩyo Karũrĩra nĩ karekia. Mwanani na matukũ manana. Manana. Ithe arutaga ndũrũme ya ngoi. Ndũrũme ya? Ya ngoi. Na yaringithanio nĩgetha kana gaka konage ngoi, gũtiarĩ ngoi ici cia gũtũmwo, nĩ njũa ciarutaga wĩra, konage ngoi ya gũkuo tondũ rĩu no gakuĩke gatikũhihinyũrũrĩra, no gakuĩke na ng'ong'o. Ĩyo ngakua ciana nayo mũno ya, ya rũa. Exactly. Ĩyo nĩ ndũrũme ya thikũ cigana inyanya. We ta thikĩria mũthuri tondũ na ingĩkũria na nĩ njũrĩtie athuri aingĩ Mm. ngamũria we wĩna mapiũ ũguo ũrauga mwana akanagĩrwo na thikũ inyanya agatondoi Agatondoi. no nĩ ũndũ wa mbui irĩ ciake na ngari ĩrĩa arũgamirie harĩa nene rĩ Eh, agetĩkio nĩ aya angĩ yeah. no nĩ o- nĩ o athuri arĩa marahĩngĩca rũrĩrĩ na nĩo mararoria rũrĩrĩ na kũrĩa rũtagĩrĩire Ũtagĩrĩire. matha kĩrĩra ũgĩe na ũrĩa wethe arĩa mena ũmenyo ti ũgĩ ndũrũme ya kerĩ nĩ ndũrũme yarĩ ya kana gaka gatiga kuonga na hĩndĩ ĩyo twatigithagio nginya na mĩaka ĩtano Ĩĩ. gatiga kuonga ĩkarutwo ndũrũme ya gũgũcokia mwana ihu-inĩ ĩyo nĩ ndũrũme ya kerĩ mwana ũcio agaikara agaikara agaikara rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ eherire haha nyina-inĩ Yeah. nĩ gathire gũthakaga na tũrĩa tũngĩ na kũu na nĩ karanyitwo rĩmwe nĩ karatwarwo rũru ndũrũme ya gatatũ rĩrĩa kana kau gekuonwo nĩ kahota kũnyita kũrĩa kwerũ ndũrũme ikiuma kerwo nyita ĩyo nĩ ĩratigwo kanyite karũmie na nĩma ici ingĩ ciume rĩ kanyitĩte rĩ Mhm. gũcokio mĩhĩrĩgo Mhm. hau ciraumĩra tondũ gũtiarĩ mĩrango ĩno ya kũhingwo Eh, kwarĩ mĩhĩrĩgo eh, gũcokio mĩhĩrĩgo kerwo rĩu umĩra haha mwanya-inĩ ũyũ eh, na ũmĩmakie eh. ĩyo ndũrũme kanyita nĩyo athuri megũkorwo metĩtwo nĩ ithe Aha, na mũno metagwo mawaki nĩwe arĩa marĩ hau itũũra aha, ndĩgũtwarwo itĩri-inĩ ah. ĩyo yarĩagĩrwo mũ Mũciĩ. mwana ũyũ rĩrĩa arĩikaranagia na inyuĩ Yeah. mũgetĩkagĩra kũmũtũma Aha. na nĩgetha mũtikegĩragĩre maĩ harĩa rũĩ Aha. tũhĩĩ tũtũ nĩ tũtũrĩtũmagwo ma Maĩ nĩ tũtũrĩtũmagwo kaũndũ karĩa kangĩ na tũrũkũ na hau. kana kau hĩndĩ ĩyo kena mĩaka ĩnana mũgwanja gagatwarwo kũrĩ athuri hĩndĩ ĩyo Mhm. rĩu mũthuri werĩ ũroya atĩ mwana a- ahakanagĩrwo na thikũ inyanya rĩ ndwethekerĩra andũ mathekerĩra na ũngĩrwo wethe ũma na mwethe ũma rĩ ndũngĩkuhĩrĩria hau athuri nĩ marĩ ũrĩa methaga ũma werwo kĩna gĩkĩ ĩkona nakĩo rĩ nĩgetha gwethwo ũma rĩ ũkora Mm. ũrona nĩkĩ athuri nĩ ngati amwe nĩkĩo marauga nĩ kũrarũo nakĩ Ah, na thirikari na thirikari na tondũ nĩ mũtukanire rĩ na gũtiaga gwĩka ũguo rĩ Ĩĩ. tũgwĩka atĩa Nĩ tũgũcokereria ikereka-inĩ rĩa kerĩ rĩa gatatũ na nĩgetha tũthi na mbere na gũkinyũkithania mũthuri ũyũ ndakainũke ũrĩa okire na nĩ ngatho nĩ Nĩ ngatho thayũ, mũno nĩ thayũ.